Allah Taala kami ti di serega pengasih enggau pengerindu Nuan seruran enggau kami. Tulung kami enggau kuasa Roh Kudus Nuan kena kami mereti ke ajar Nuan. Ampun dosa enggau penyalah kami dalam nama Jesus. Amen. Pengidup nyadi orang Kristian. John lima belas ayat empat ngagai lima nyebut munyi tu, Meruan dalam Aku lalu Aku deka meruan dalam kita. Dan enda ulih bebuah ngatika diri enti iya enda meruan begempung enggau pun. Baka nya mega kita, kita enda ulih bebuah enti kita enda meruan dalam Aku. Aku tu pun anggur, kita nya dan. Orang ke meruan dalam Aku lalu Aku meruan dalam sida deka bebuah lebat. Laban enti nadai Aku kita enda ulih ngereja sebarang utai. Idup nitihka Jesus nya meh pengidup Kristian ke bendar. Idup nitihka Jesus nya patut betenggauka pengarap diau dalam penaluk sereta diau dalam pengasih ngagai Iya. Nya meh chara kitai mancharka penampak pengarap kitai mandangka diri kitai nya orang ti arap penuh ke Iya. Kebuah nya kitai patut teguh taluk sereta nitihka pesan ke udah diajar Tuhan dalam Perintah Iya. Idup diau dalam pengarap sereta idup dalam pengarap mega Kitai patut nyadi orang ti mudah ngampun sereta sayauka orang ti ngelingi kitai. Ngereja pengawa semayang nya pengawa ke pemadu iya ngerinduka ati semua orang Kristian. Nya meh ke patut dikereja kitai, kelebih agi patut rajin dalam nyembah diri kitai nyadi sembah ti idup ngagai Tuhan. Iya nya sembah tubuh kitai, lalu pia mega sembah pemai terima kasih kitai ngagai Tuhan iya nya nengah utai ke udah diulih kitai ari berekat Iya. Sembah meh pemeri kitai ngagai Tuhan nengah persempulhan enggau persembahan. Idup nitihka Jesus nya patut betenggauka pengarap. Diau dalam pena penaluk enggau diau dalam pengasih ngagai Tuhan ti pemadu iya. Ngarapka Allah Taala enggau pengabis ati, enggau pengabis semengat, enggau pengabis pengerindu, enggau pengabis runding nuan. Nya meh utai ke patut ngemenuhka pengidup kitai lalu pengidup kitai patut diau berubah ngambika. Kitai patut diau dalam ngereja pengawa ti madas ungkup diri kitai empu enggau ngagai orang bukai. Tuhan Jesus bisi ngajar kitai sebagai orang Kristian kitai patut ngambi bagi dalam Pejamuan Tuchi enggau Paskah kena mandang sereta ngelaika kitai ngaku tubuh enggau darah Jesus iya ke udah diregang Nyadika genselan dosa kitai sekali aja seumur idup. Enggau jalai tu mega Jesus bisi ngajar sambil kitai nganti Iya ke datai, kitai patut nyadi pekakas bejalaika Injil sereta nusui Injil ngagai orang bukai ti ngelingi kitai. Pengidup nyadi Kristian tu kitai patut nemu pengerindu Allah Taala ke dunya nya siti tuju iya. Iya ke besai kebuah nya tadi, tema utama berita Injil iya nya Jesus udah dijanjika disemaiaka ngagai kitai nyadi pemeri ke tengah entara serega enggau dunya ungkup pengawa Penyelamat iya ke pemadu pengujung iya. Allah Taala bisi nyebut di dalam John bagi tiga ayat enam belas. Laban Allah Taala balat amat rindu ke dunya nya alai Iya meri Anak Tunggal Iya, ngambi ke genap iku orang ti arap ke Iya enda mati tang bulih pengidup ti meruan belama Iya. Laban Allah Taala ukai ngirum ke Anak Iya ngagai dunya ngambi ke Iya ngakim dunya, tang ngambi ke nyelamat ke dunya. Pengujung iya bala menyadi dalam Tuhan pengidup nyadi orang Kristian patut nemu semua pekara tu. Bup Kudus iya nya bup ti pemadu tuchi ungkup semua orang Kristian. Laban Bup Kudus meri kitai penemu ti ulih ngiring sereta nunjuk ngagai kitai jalai penyelamat ti patut diempu kitai dalam pengarap kitai ngagai Jesus Kristus. Laban bup tu mega udah ditentuka Allah Taala kena ngajar. Madahka penyalah ngaduka ulah sereta ngajar orang nemu pasal pemendar pengarap iya ke bendar ngagai Tuhan. Awakka pengidup kitai Kristian patut nemu sereta meretika pemendar pengawa Jesus ungkup dunya tu, iya nya pengawa nyelamat nuan enggau aku. Awakka kitai tau selamat lebuh maya Iya datai ila. Lalu enggau tu kitai patut nyadi orang Kristian iya ke bepun bepelasarka penaluk kitai ngerindu kitai ngagai Tuhan sereta bebasaka Tuhan. Awakka tu nyadi berekat ngagai semua bala kitai ngambika Tuhan bisi enggau kitai belama pengerindu enggau pengasih Tuhan enggau kita bala menyadi. Aram kitai besampi. Tuhan terima kasih ke ajar ke cukup manah alai kami nemu begeni ko pendiau kami nyadi orang Kristian. Arap ke Tuhan nulong kami ngambi kami enda salah enda limpang ari utai ti dikereka ke nuan. Ajar kami Tuhan begeni kami bepelasar ke pengarap kami ngagai Tuhan nengah Bup Kudus. Neka nuan meh nyadi ngambika pengerindu ngasuh orang enggau kami. Di dalam nama Jesus. Amen. Sampai betemu baru dalam pelajar kitai nangkanka tu pengidup nyadi orang Kristian ba bagi ti kedua. Tuhan merekat kitai.